Iż-żmien itir bejn tilqima u oħra, però xi kultant jiġuni d-dubji dwar jekk dan it-tilqim hux verament ta' ġid jew le. Nisma' u naqra ħafna artikli li jitkellmu kontra dan it-tilqim ta' rutina. Imma ngħid jien, kieku hemm xi konsegwenzi, dawn ma jitneħħewx?
Meta aħna nimirdu, il-ġisem tagħna jipprova kemm jista' jkun jeħles mill-marda, jiġifieri jiġġieled kontra l-virus jew il-bakterja. Però din iddum ftit għaliex li jkun qed jiġri hu illi ċelluli l-bojod li huma s-suldati ta' kontra l-mard, dawn li jiżdiedu fin-numru jdu jiġu minn postijiet fejn ikunu qegħdin jistkennu, jagħrfu l-mikrobu u jeqirduh. Issa meta aħna nagħtu tilqima li nkunu qegħdin nagħmlu hu illi inġegħlu lill-ġisem jirrealizza li hemm dat-tip ta' mikrobu. jagħmel ċelluli bojod u proteini li ngħidulhom antibodies kontra dik il-marda biex imbagħad meta nintaqgħu ma' din marda fil-verità, il-ġisem ikun diġà jaf, ikun diġà well trained u ikun jista' jaqred il-marda qabel fil-fatt tmarradna.
Bis-saħħa ta' dan it-tilqim, nistgħu nazzardaw ngħidu li ċertu mard sparixxa għal kollox jew inkella naqqas ħafna. Ċertu ġenituri jinkwetaw li forsi t-tilqim se jkollu xi effetti fuq it-tfal tagħhom. Kif nistgħu pereżempju nnaqqsu r-riskju li lit-tfal jitlagħlhom id-deni wara xi tilqima?
Wara tilqima jista' jkun li jitla' d-deni, però dan jiġri biss f'għaxra fil-mija tal-każijiet. Jiġifieri l-maġġoranza assoluta ma jkollhomx deni. Id-deni jiġi illa għaliex il-ġisem ikun qed jiġġieled xi ħaġa, f'dal-każ il-vaċċin u mhux fil-verità marda, fejn jgħolli t-temperatura biex ikun jista' jkun iktar effiċjenti biex joqtol il-marda. Ovvjament, aħna nistgħu nużaw ċerti mediċini bħall-paracetamol jew ibuprofen, u dan ikun jista' iġegħel lit-tfal tagħna jħossuhom aħjar. Però ma naħsibx li tagħmel sens li naqbdu nagħtu mediċini bħal dawn sempliċement għax tajna vaċċin. Għandna nagħtu dawn tip ta' mediċini jekk it-tfal ikunu mdejqin, xi kultant anki mingħajr deni, jew anki jekk ikollhom deni li qed idejjaqhom. Hu importanti li l-ġenituri jimxu mal-pariri tat-tobba u jikkonsultaw magħhom dwar xi tilqim ġdid li jitfaċċa fis-suq. Jekk xi tfal jaqbżu xi tilqim minħabba li forsi kienu ma jifilħux, tkun problema li dan it-tilqim jingħata aktar tard? Le, fil-fatt mhix problema. Ovvjament kemm jista' jkun nippruvaw dejjem inżommu mal-iskeda tal-poliklinika jew inkella tat-tabib li jkun qed jagħti dan it-tilqim. Ehm, u ovvjament kif jgħaddilhom eh, kemm jista' jkun malaj nagħmlu eh, nkomplu l-kors. Però tajjeb li ngħidu illi ma jfissirx illi għax it-tfal tagħna jkollhom xi daqsxejn flissjoni jew ikunu fuq xi antibijotiku ifisser li ma nistgħux nagħtu t-tilqima. Importanti illi ma nagħtux it-tilqima jekk dak li jkun ikun marid sew jew inkella jkun imdejjaq ħafna. Tinsewx illi dat-tilqim jista' iġegħelhom fih innifsu jħossuhom Morda u ovvjament ma tkunx trid iddejjaqhom ħafna iktar milli jkunu mdejqin.
Ħafna ġenituri jinkwetaw li uliedhom se jagħmlu xi xenata meta se jieħdu xi tilqima. Importanti li t-tensjoni li jkollhom il-ġenituri stess ma jitfgħuhiex huma fuq it-tfal. Lit-tfal għandna nżommuhom kalmi, nitbissmu u nserrħulhom rashom. Tikka aktar fuq saħħtek. Il-konsum tal-alkoħol fost l-adolexxenti, sfortunatament, qed kull ma jmur jiżdied. Dan minkejja ż-żieda qawwija fil-kampanji ta' informazzjoni, mhux biss f'Malta, iżda anke b'mod internazzjonali. Statistika allarmanti turi li fl-Istati Uniti biss, huma 88,000 il-persuna li jmutu kull sena kawża tal-alkoħol. Hu fatt magħruf li l-alkoħol jgħolli b'mod drastiku r-riskju ta' problemi ta' saħħa, fosthom il-kanċer, il-puplesija, problemi tal-qalb u problemi fil-fwied. L-alkoħol għandu wkoll effett fuq is-saħħa mentali u dan għaliex l-alkoħol huwa dipressant. Jidher li minn studji riċenti, l-alkoħol qed iwassal biex jitfaċċaw każi ġodda ta' dimensja. Għalhekk importanti li nevitaw il-konsum eċċessiv ta' alkoħol u nippruvaw nedikaw lil ta' madwarna ħalli nevitaw it-tixrid ta' dan il-vizzju. Tikka aktar fuq saħħtek għada.